Әйдә, карыйбыз. Әйтегез, үч тапкыр әйтегез. Н, Н, Н, Н, Н, Н. Мәрьям, син берәр сүз беләсеңме Н хәрефенә? Әйе. Мин беләм насос. Әйдәгез балалар, сез әйтегез, нинди сүзләр, сез татарча сүзләр беләсез Н хәрефенә? Н. Әйтегез, белем йортына барабыз. Әйдә, Мариям. Әйдәгез, балалар, бергә барабыз. Әйдәгез, хәзер чакырабыз. Эчкә шәй саныйбыз һәм әйтәбез, Әссәләму алейкум, ны хәрефе чык. Әйдә, әйдәгез, балалар, безнең белән.

Рәхмәт, Н хәрефе. Сорауңа рәхмәт. Әйдәгез, мин сезгә шундый матур рәсем күрсәтәм. Матур рәсемнәр һәм сез әйтегез. Нинди сүзләр, нинди рәсемнәр сез күрәсез Н хәрефенә? Уйлагыз бер ике минут. Минем әйтәсе килә мәгарифе. Әйдә, әйт Ибраһим. Мин беләм нәрсә турында синең әйтәсең килә. Әйе, минем әйтәсе килә. Нефть. Нефть монда бар. Әйе, дөрес. Балалар, сез нинди сүзләр күрәсез? Ә мин күрәм, агач, нарат дигән. Әйе. Тагын намазлык ны хәрефенә бар. Әйе. Бүтән юк ны хәрефенә. Ә бу нинди рәсемнәр? Бу чәчәк һәм җиләк. Виктория җиләге. Әйе, карагыз, безнең Н хәрефенә нинди рәсемнәр? Нефть, нефть, намазлык һәм нарат агачы, име? Ә Н хәрефенә түгел, чәчәк һәм җиләк. Аллага шөкер. Ә хәзер карагыз, балалар, Н хәрефе А хәрефе белән дуслашканда укыла на дип име? Укыгыз әле. На өч тапкыр әйтегез. На на на Ә хәзер без сезнең белән бер уен уйныйбыз. Әйдәгез. Балалар уйныйбызмы? Әйтегез әле.

Бисмилла. Укыгыз. Монда әле кул чапмыйбыз. Монда әле укыйбыз. Укыгыз. Ва да? В а. Ва. Әйдәгез. Тагын китеп барабыз. Кул чабабызмы? Юк әле чапмыйбыз, име? Н хәрефе түгел, име? Укыгыз моны. Нинди хәрефләр?

Б, А. Ба. На, әйдәгестан кул чабабыз. Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз. Молодцы, машалла, машалла, субханалла. Ә хәзер әйтегез, балалар. Нинди сез Аллаһ Тәгаләнең исемен беләсез? Н хәрфенә. Туктагыз әле. Булмады. Нинди Аллаһ Тәгаләнең исемен Н хәрфенә беләсез? Мин укысам ярыймы? Әйдә, Ибраһим, син бит укый беләсең. Нур, Ан-Нур исеме Аллаһ Тәгаләнең. Әйе. Нур. Нәрсә дип аңлата ул? Аллаһ Тәгалә безгә нур җибәрә име? Безнең йөрәкләргә иман җибәрә безгә име?

Ә хәзер карагыз, мин сезгә бер абый турында сөйлим. Бер вакытта, бер заманда яшәгән шундый абый, аның исеме булган Умар ибн Аль-Хаттаб. Ул исламның халиф булган. Ләкин ин беренче ул әле ислам диненә кикермәгән иде. Ничәп кермәгән иде. Аның йөрәге таш шикелле булган. Һәм ул ишеткән апасыннан Ул Коръән укый икән. Ул бик ачуланганы, ул бик усал булганы ул вакытта. Һәм аны рышканы, ачуланганы апасын. Шуннан соң ул әйткән. Бер көнне килгәне, Һәм апасын өтеп җибәргән, апасы җыгылып төшкән. Шуннан соң Умар ибн Аль-Хаттаб уйлаганы, нәрсә өчен мин минем апамны өттем икән? Әйдә бирегез ату, укыйм әле сезнең Китабы, китабыгызны күрсәтегез. Аңа апасы әйткән, син юынып килсәң, без сиңа күрсәтәбез. Ярар, диде. Һәм Умар ибн Аль-Хаттаб юынып килгән һәм укый башлады Куранул Кәрим. Нәрсә булган шуннан соң? Аның таш шикелле йөрәк эри башлаган. Аның йөрәгенә нәрсә кергән? Нур кергән, ме? Иман нуры кергән аның йөрәгенә. Субханаллах. И шуннан соң Умар ибн, ибн Аль-Хаттаб бик йомшак кеше булган. Ул йомшарган.

Менә шулай йөрәктә ташлар эриләр. Аллаһ Тәгаләнең нуры җиткәч, субханаллаһ. Әйе. И алар бик дус яшәгәннәр. Шуннан соң без укыйбыз. нәрсә язылган безнең җирнең вә күкләрдең нуры менә шулай язылган альхамдулилля һәм әйдәгез менә шундый рәсем ясыйбыз I'm Әйдәгез шундый рәсем ясыйбыз, ны хәрефен язабыз һәм шундый светильник язабыз, яме? Рәсем ясыйбыз. Һәм кем тели, соңрак ясыйсыз бүләк туганнарга. Менә шул аятны әчәсез, Сура Ән-Нур, 35 нче аят. Аны бөтенесен язсагыз да була. Ул бик матур аят, субханаллах. Менә шундый открытка ясый аласыз һәм бүләк итеп туганнарга бирәсез.